today eh, we wan talk about the market wey dem dey hold once in a year hmm? yes though hmm? once in a year once in a full year i never hear that kind one before now one of our our listeners say ah ah he say e no the market na uh -uh. we go call am now he go tell us about the market he say the market dey for ebonyi state Mm. One open na here because market no say we dey teach na everything o. Oh. Uh -huh. Once in a year. Uh -uh.

Yes, once in a year. Why? That kind. Now just once in a the market eh, Eh. during our yam festival time, like August during August to September time, na the market dey always hold. Okay. So this market eh, Mm. na very big market. Everybody from as in for Ebonyi State a whole dey come that market. Like some people wey dey interested, dem dey come. So Okay. this market, all the kings like for

Okay. So as I say, Ori, once in a match, once in a year market for Ori. Yeah. Nobody, nobody will know about them. Yeah, eh? you hear me? This Ad market, uh, you you go enjoy the market if you come home. Oh. Okay. During that time, uh, all those kings from different different local government, they go gather. Uh, you roast, they come roast roasted yam, correct yam. You don't even see yam wey get three branches.

something yes. wey you no know exactly. you go rent am for market run. yes exactly because so for we them, na na either three days four days we dey na we know but now from market trust and from market history and, and location we don know now you say e dey for ebonyi state abi. yes ohozara ohozara inside onitsha based the local government you go now take bike just ask anybody about the market

yes okay okay no wahala because our guy from us creative herbalist say he be say he dey think say na festival but now creative herbalist o oh, dey say na normal market hello there the phone line talk to us. hello oga ratata. yes good morning sir. good morning sir. talk to us your name and uh, uh, okay go ahead. yeah i'm from the same uh, oho sir. okay.

Uh-uh. no just What, answer about, before I was before I'm telling you like I know what I'm telling you. Uh, let me cut the uh, okay no problem uh, because yeah. that's why you see why would they ask uh, we not want they say they say you were talking saying you say you are from the village gone so you can't come with from another direction you say if let's say ninety days say me you go buy anything say you go see am for there so i no wan say uh, i think or i believe that's why i say whether you don have dealings with that kind thing before so you now now from your uh, response you say yes abi. Yes. Eh, eh, eh, now we are talking. So now, if I want to talk about the market now, I can say, okay, oh, eh, if you want find native doctor, thing, oh, or if native doctor send you message, you, oh, you go sell for there three years, five years, though. Why? Because you want to do one before. You don't tell me say that they say am for there. I better be so. Eh, you don't get wahala. Anything you need, go to the market. I like you. Yeah. thank you eh, eh, somebody from the village just say no be festival market say na regular market regular market when they dey when they take place once in a year yeah, mm. but you just you just you just go be like say during the regular market that year they dey do other things masquerade dey dance mm. the kings dey mm. come they say yam wan get three head they they they they, they see am chop for there. Oh. vicky from ikorodu say ratata good morning i was opportune to attend that market when i was in federal polytechnic unwana afikpo. They said it's a market, but allowed once a year. Mm. And masquerade is used to open and close it. Eh, eh, for that day, you eh, eh, ah, Vicky, Vicky, Vicky, Vicky is one of my love list. Let me call her now. Uh, okay. So masquerade they open and close. Yes. Eh, that means in a regular market. Yes. Wait, well, they e no turn e no no no e no turn anything from anything. from from wetin bikibiki dey dey dey talk so Uh, you eh. say na regular market when you say na na masquerade dey take dey open am. and dey close am dey close am because they say na once in a year. my call be the big you. e festival na. no e no na na so they do festival for your village. Uh, na so my village dey behave. hello rakata. hey afiki.

right he say but the market itself okay he say but the market itself eh, eh, na annual market yearly market just once in a year yeah so not be your regular uh, as in not, not not be everyday market right but na once in a year market hmm? yes na market annual market exactly barely because they don't go yes and again not be festival market na market na gongon market but na just annually

direct raw life you go dey meet life eh, face to mm, face mm. you go enjoy their tradition when we say we go to america uk canada ah, e good o but mm. make we still see and experience africa our own like that village when you when you dey talk so yeah. when you we don get money we we'll go there we we'll go take you know leave we we'll go to go mm. there we we'll go see that place jollof am snap picture mm. imagine say we do we do video for there put am on instagram for near the market so you go dey see small small monkey dem wey dey oh. fly for trees we go dey sell our own tradition to the whole world mm.